Su'mai, fi ydi Lucy a fi ydi Lilieva a heddiw da ni hefo y Welsh Whisperer i gofyn ambell i gwestiwn iddo. Pwy sy wedi ysbrydoli chi i fod yn canwr? Pwy sy wedi ysbrydoli fi? Cwestiwn da. Pobl sydd wedi bod yn llwyddiannus dros gyfnod hir. Felly, yng Nghymru, dwi'n meddwl am bobl fel Dafydd Iwan, yy Bryn Fôn, John ac Alun, pobl sy wedi llwyddo i deithio o gwmpas y wlad, am flynyddoedd mawr a pobl dal yn dod i weld nhw. Felly, dwi 'di bod yn neud hwn am bum mlynedd yn unig. Ond gobeithio, pan fydda i yn hŷn, bydd pobl yn dal i weld fi. Felly, pobl sy wedi llwyddo.
Sut ges ti dy enw? Wel, mae lot o pobl yn gofyn o le ddaeth yr enw Welsh Whisperer. Na i ddweud y gwir wrthoch chi, rhywun sy'n byw yn Lloegr, sydd erioed wedi bod i Gymru, sydd ddim yn siarad Cymraeg, daeth i fyny â'r enw. a welodd e llun ohona i ar y we, cyn y moustache, o'dd barf mawr 'da fi, barf mawr du, fel Siôn Corn ond yn ddu, oce? Ac o'n i yna yn yy poso tipyn bach ar ryw coeden, a wedodd e, ti'n edrych fel ryw hen seren bop Cymraeg o'r saithdege neu wythdege o blaen, cyn i ni ca'l 'yn ngeni, ac yym wedodd e, Welsh Whisperer. A wedyn chi'n gwybod ar cartoons pan mae'n mynd ding fel 'na? Jyst ges i'r syniad. Ac o fan'na daeth yr enw, a nawr, wel, mae'n lot rhy hwyr yn dyw e, i newid yr enw. Pa iaith oedd chi'n siarad pan roedd chi'n tyfu fyny? Pa iaith o'n i'n siarad pan o'n i'n tyfu fyny? Cwestiwn da. Yym, wel, o'n i'n siarad dwy iaith. Mae mam a dad fi yn dod o Loegr, felly Saesneg oedden ni'n siarad adre, ond mae mam wedi dysgu Cymraeg nawr, mae hi'n siarad Cymraeg yn rhugl. A mae dad newydd ymddeol wedi gorffen gweithio, mae'n dysgu nawr chydig bach er bod e'n deall lot. Ond o'n i'n siarad Cymraeg gyda rhai ffrindiau yym ac o'n i'n mynd i'r ysgol Sul felly o'n i'n siarad Cymraeg fan'na. Felly bach o'r ddwy iaith ond mae lot o pobl yn meddwl bod fi'n person sy'n siarad Cymraeg felly bo' fi methu siarad Saesneg. Dwi yn gallu siarad Saesneg Yym, ond Cymraeg dwi'n siarad nawr gyda Misus Whisperer a Tecwyn y ci bach sy 'da fi, a wedyn dwi'n siarad y ddwy iaith, ond dwi mor lwcus bo' fi'n gallu siarad Cymraeg achos byddwn i bendant ddim fan hyn heddi, neu byddwn i ddim 'di ca'l hanner y cyfleodd dwi 'di ca'l. Sut wnes ti gychwyn y cerddoriaeth? Cychwynnes i pum mlynedd yn ôl, yym, o'n i'n canu cwpwl o ganeuon ar y gitâr yn syml iawn a defnyddio hen gerddoriaeth o Gymru neu Iwerddon neu'r Alban a newid y geiriau. Um, a nes i un gig yn Sir Gaerfyrddin, lawr yn deol llewyn, am ti a chwarter awr, ond oedd yn teimlo fel ti a tair awr, ond dim ond chwarter awr oedd hi, a wedyn oedd rhywun yn dweud, oedd hwnna'n dda, bydd rhaid ti wneud mwy, a mwy, a mwy. Wedyn ges i cynigion i fynd ychydig bach bellach i ffwrdd, i fyny i'r gogledd, yn y canolbarth, a nawr, mae'n anodd credu, ond dwi'n neud e llawn amser trwy'r flwyddyn, yn teithio dros Gymru cyfan, A falle, yn y blynyddoedd nesa nawr, dwi'n mynd i trio gweld os oes galw am hwn yn yr Alban ac yn Iwerddon hefyd, y gweithio yn Gymraeg ac yn Saesneg yna, i ddangos iddyn nhw beth sydd gennyn ni fan hyn.